Għandi miegħi lil Gillian Attard. Insellimlek. Salem lilek u l-telespettaturi kollha ta' Favorite Channel f'dan il-programm naturalment. L-ewwel nett nirringrazzjak talli għoġbok tilqana tilqa' l-istedina tagħna. Bil-qalb kollha.
U mhux ħa nsellem lilek biss, ħa nsellem ukoll lil Peppe!
Peppe mqareb. Insomma, miskin. Kemm ilu hawn għall-inqas għadu waqqas nifes. Le, kwiet, le, kwiet. Ma jtantx itini trabil u apparti minn hekk in-nanna tieħu ħafna paċenzja bih.
Nista' nimmaġina. Probabbilment id-derriħ ma jkunx imqareb.
Jekk qed tittarana li m'għandix dubju nsellmu lin-nanna. Nanna u n-nannu għax in-nanniet tiegħi fil-verità jien għandi In-naħa tan-nanniet, tan-naħa tal-papa tiegħi, Gina u Philip u minn hawnhekk inser minnhom għaliex dawk huma n-nanniet tiegħi. U mbagħad għandi lil nanna Marija u n-nannu Ġiljan, dawk jiġu l-bużnanniet ukoll ta' Beppe. Imma l-iktar li qatta' ħin huwa proprju magħhom għaliex kieku mingħajrhom ma nistax naħdem, eh jiena? Għandek raġun, għandek raġun. Isma' qed issemmi x-xogħol. Fil-fatt xtaqt li nibdew din l-intervista fil-fatt bħalma ftehemna. Ħa nibda nsaqsik daqsxejn l-ewwel, forsi għall-benefiċċju ta' dawk in-nies li ma jafukx daqshekk fuq livell personali, nixtieqek tirrelata daqsxejn mat-telespettaturi tagħna min inti bħala persuna. Li kelli nsaqsik min int, x'tgħidli?
Jiena tifla, mara u omm illum. Għandi aspetti differenti fil-ħajja tiegħi. Illum kbirt qabel xorta għalkemm għadni tifla ta' ġifieri jiena kont tifla għadni u nibqa'. Jiena għadni baby ġo fija nnifsi ġifieri għadni nħobb il-fsied, għadni rrid min joqgħod jilgħab miegħi. Da kollu għadni rridu. U mbagħad Mara li għadni nieħu gost noħroġ kemm mal-ħbieb tiegħi, kemm mal-partner tiegħi u niddeverti, ġifieri għadni nieħu gost nagħmilhom u nivvinta, ġifieri l-affarijiet għadni nivvintom. U mbagħad naturalment l-isbaħ aspett fil-ħajja tiegħi li huwa li jiena sirt ommu. Fil-fatt, kont ħa naqbadlek daqsxejn fuq dan l-ispunt. Kif inbidlet ħajtek minn mindu kellek il-beppe? Hawn, ara, ħafna drabi jgħidulek hux vera tinbidel mil-lejl għan-nhar ħajtek u dal-bidu kont ngħid iju din ma dawn x'għax qed jippruvaw jgħidu. Ma tinbidilx mil-lejl għan-nhar il-mod ta' kif tibdel l-affarijiet tal-ġurnata, għaliex jiena nista' ngħid illi minn minħabba l-għajnuna li sibt kontinwa tal-familja tiegħi, ix-xogħol tiegħi bqajt nagħmlu regolari, jiena pereżempju qatt ma waqaft naħdem kif taf. Jiena sas-Sibt għadni qed nagħmel il-lezzjonijiet, Monday kelli lil Beppe. Jiġifieri qatt ma waqaft u minn dakinhar li ħriġt minn Mater Dei u nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja lil dawk kollha, l-istaff kollha li verament kienu nice miegħi. Ekku, importanti. Jiena ma waqaftx naħdem, jiġifieri jiena ħajti ma nbidlitx f'dak minn dak l-aspett. Però meta jgħidulek xi ħaġa għaliex ħajtek tinbidel, tinbidel il-mod ta' kif tibda tħares lejn l-affarijiet. U l-emozzjonijiet ġodda li jibda jkollok. L-imħabba li jkollok għal għat-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek, għat-tarbija tiegħek. Hija inspjegabbli. Jiena lill-partner tiegħi nimmissjah jekk ma narahx, lin-nanni tiegħi nimmissjhom jekk ma narahomx, lil ħija l-istess, anki lilek nimmissja li ma narakx. Imma l-mod ta' kif inħossni meta ma narax f'ġurnata sħiħa ndum biex nara lill-tifel tiegħi għax immur tard filgħaxija għalih, dik ma nistax nispjegahhielek. L-għafsa hija ferm ikbar. Allura eħe, hemmhekk tinbidillek ħajtek għaliex inti ma tibqax taħseb fik, ma tibqax tibqa'. Il-prijoritajiet jixxiftjaw totalment. Per eżempju, llum immur nixtri l-ħwejjeġ jiena, mela ma nagħżel għal Beppe. U inti taf kemm inħobbu x-shopping. Għandi daqsxejn idea, hekk żgħira, għandi daqsxejn idea. Isma' apparti t-tifel li ħa nkomplu niddiskutuh. Naf li inti għalliema tal-kant, naf li għandek familja oħra. fejn jidħlu kbira dawn it-tfal.
U naf li kellek ukoll, ħa nitkellmu fuq b'mod ġenerali, però inti taf li ġejtu xi xahrejn ilu inti u Gaia Cauchi hawnhekk, kelli rispons enormi min-nies għax kulħadd isaqsi fuq din it-tifla speċi ta' fuq din il-biċċa xogħol. Dakinhar ma kellniex ħafna ħin nitkellmu, però illum inti bħala t-teacher tagħha, xtaqtek tgħidli kif bdiet din l-avventura ta' Gaia fil-fatt? X'għamlet din it-tifla? Kif wasalt u semmiet?
Gaia ilha ammont ta' żmien tiġi għandi bħala studenta tiegħi issa u ħa nagħmilha ċara li, Mhux Gaia biss hija studenta tiegħi, imma jiena għandi ħafna oħrajn li huma bravi, jaħdmu, jirbħu festivals, jitilgħu barra minn xtutna. Naturalment l-istorja ta' Gaia spikkat ftit iktar għax kien programm Taljan illi Malta kollu Malta kollha ssegwi. Jiġifieri għax ġieli jkun hemm festivals barranin li jitilgħu t-tfal l-oħrajn mhux tiegħi biss anki ta' studenti ta', ta, ta teachers oħra, ġifieri ħa nagħmluha ċara. Imma ma jkunx dak il-programm li aħna l-Maltin imdorrijin nixelu fuq it-televiżjoni u segwu. Eħe. Issa, u meta Gaja ehm, telat biex tagħmel audition, eh, jiena ma stajtx nitla' magħha l jiena kont pregnant u kont konna qegħdin naqra. Għandek raġun, moment delikat.
Ma stajtx nitla'. Kienet xi ħaġa ta' malajr ħafna, jiġifieri ftit sigħat kien hemm, veru ftit sigħat, almenu jiena hekk nafha l-istorja. Ġiet tagħmel l-exercises li kellha bżonn u qalt li l-mamma tagħha, isma' għandna bżonn nagħmlu hekk, hekk u hekk. Jiena gwidajtha kemm stajt u b'dak li stajt. Telgħet Gaia u l-mommy tagħha marru jagħmlu l-audition u waqt li qiegħda għaddejja b'lezzjoni l niftakar u jgħabadni. Kwiċċek xel.
Qiegħda għaddejja b'lezzjoni ta' xi ħadd mill-istudenti tiegħi u l-mommy ta' Gaia ċemplet u qaltli Gajattiet! Kienet eżatt. U sa tant il-papa tagħha kien għadu ma jafx. Allura, pers li hemm naqra battibek bejni u bejn il-papa tagħha, battibek għax aħna ninkuħ. Fuq livell professjonali.
Eh, le, le, aħna ninkuħ ħafna l-papa ta' Gaja. Ċempilt l ġas biex ngħidlek li Gaja għaddiet u jiena naf qablek. Eh, kienet l-istorja. Pattejtilu, eh?
U naturalment minn hemm Bdew jaħdmu biex saru il-mod se tkanta, ġili kien hemm lezzjonijiet ma' Gaja mill-Italja saru through computer me and her, ġifieri min jaf kemm il-darba konna għaddejjin online, jien u Gaja, hi mill-istudjo il-kbir. Ta' u tlaqqani ma' tfal l-oħra kollha kollha jselmuni. Kemm kont iggustajt ġil meta qalet nixtieq inselli lit-teacher tiegħi vera. L-ewwel nett it-tifla hija impressjonanti, ġifieri minn hawn insellmilha u żgur li ħa terġa' tkun magħna fi programmi li ġejjin għax illum ma setgħetx naturalment tkun hawnhekk. U anki forsi għal dawk minnkom li qed tarawna, importanti ħafna li t-tfal tagħkom ittuhom xi opportunità biex jesprimu t-talent tagħhom. Jiena taf x'ngħid, mhux il-kant biss, illum hawn affarijiet ħafna x'tagħmel. It-teknoloġija kibret, hemm sports, illum sirna nagħtu wisq importanza lill-isports u hekk għandu jkun. Hemm affarijiet oħra li jistgħu jagħmlu t-tfal. Jiġifieri, hi x'inhi l-opportunità li jagħtu lil uliedhom ħa tiswihom fil-futur, Elaine. Jiġifieri, dik hija importanti li t-tfal tagħna ntuhom ċans, eħe, why not?
Suġġett ieħor, il-mużika. Xi tfisser għalik il-mużika? Ara, qabel kont ngħid ħajti. Illum le, imma. Illum ngħid illi Beppe ħajti hu. Imma, il-mużika. Hija l-emozzjonijiet tiegħi, jew tirrifletti l-emozzjonijiet kollha tiegħi. Jiena ta' nkun imdejqa ħafna drabi nisma' mużika biex tkompli tagħmilni naqra iktar hekk. Ma nismax mużika li tferraħni, ta' ġifieri nibqa' nisma' mużika li tkompli hekk. Għall-inqas toħroġ l-emozzjonijiet tiegħi. ħafna.
Ġifieri meta nisma' mużika emozzjonali, noħroġ ħafna l-emozzjonijiet tiegħi. Apparti li l-mużika tagħmilni qrib It-tieni familja tiegħi li huma l-istudenti għax jiena l-istudenti tiegħi huma qishom it-tfal tiegħi. Nirrabja magħhom qishom it-tfal tiegħi u kollha jafu. Tirsistilhom qishom it-tfal tiegħi. U jafu jekk qed jarawni u qed isegwuni għax għedtilhom li ħankun hawn. Jafu li jiena nikkoreġihom u jibżgħu minni qisni l-mommi tagħhom. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra illi huma l-ġenituri tagħhom għax jiena l-ġenituri tagħhom iħobbuni ħafna. U nħobbhom ħafna ħafna. M'għandix dubju. Ma nilħaqx nippjana xi ħaġa li ma nsibhomx warajja, eh? Oh, bla dubju. Issa vvintajtilhom birthday party ġifieri tiegħi.
Għax inti għandek il-birthday fil-fatt Mela. dalwaqt.
U ġelthom ħajilbsu kollha bil-costumes. Ah, Tajjeb. Ġifieri u biex. Interessanti, qed mela jobduni.
lilkom it-telespettaturi la semmejta di. Inwedkom li taraw ritratt tagħha bil-kostum fil-ġimgħat li ġejjin. Em, Ħa ngħidlek, nixtieqek li tkantalna din is-song li għandek ippreparata għalina. Mela le. Lilkom it-telespettaturi ħa ngħidilkom però li Jillian ħa tkanta s-song tagħha li hija song li ħierġa mill-qalb ħafna wara li niġu lura minn dan minn dan il-waqfa pubbliċitarja tagħna b'mod umli. Grazzi ħafna f'isem il-l-isponsors kollha ta' dan il-programm Talli intom tużaw is-servizzi tagħhom għax vera napprezza x'li kieku ma kienx għalihom, programm bħal dan li jinvolvi tant finanzi, tant stress, tant sponsors ta' affarijiet differenti, inwegħedkom li ma jkunx possibbli. Allura jekk, forsi mhux qed nitlobkom ħafna, jekk tużaw is-servizzi tagħhom inkun eternament obbligata. Ibqgħu magħna, wara li niġu lura mir-reklami, nisimgħu l-vuċi sabiħa ta' Gillian Attard.